Nilqagħkom għal Buskuttin li jixxandar fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita fuq Facebook kull nhar ta' Ġimgħa fil-disgħa u nofs ta' filgħaxija. Tistgħu issegwuh ukoll fuq Smash u tistgħu tipparteċipaw magħna wkoll permezz tal-WhatsApp fuq 98127676. Qiegħed waħdi, iċ-ċirkustanzi hekk jippermettu li nkun waħdi, imma llum se nlaqgħakom ma' Koppja rajnihom fil-buskuttin weħidhom, imma llum ġibnihom flimkien, nittama li daħlu fil-paċi, nispera li noħorġuhom fil-paċi u ma jnexxilix inġellidhom le. Jiena għalija hija l-aqwa koppja fejn jidħol l-entertainment fuq il-gżejjer Maltin u l-Għawdxin. Tkunu tafu min huma dalwaqt ibqgħu hemm.

Il-Buskuzzin illum ilaqgħakom ma' Joe Farrugia Dulli u Veronica. U naċċertak li m'intix waħdek, George. Le, huwa. Le, hawn intom, hawn intom żgur. U hemm ħafna li qed isegwuna. Imma nimmissjah il-Alfred. Ejwa, anke aħna naf.
Staqt li kien hawn u. Imma m'hemmx tagħmel.
Għax għandna ħafna memorji sbieħ jien u hu dak. Iva, u nixtieq li iwassluhom it-telespettaturi, pereżempju, burdati. Ma ħa nitkellmu fuqu aktar tard. Ejja. Kemm ilkom flimkien? Marija Santa Ġorġ. Tantilu tantilu l-insejt ġo. Kelli 15-16 immaġina għandi 62 issa. U kemm jidżu?
43 miżżewġin u qisu tliet snin erba' għarajjes. Isma'. Għomor ta' bniedem. Veru, jien meta nara koppji bħalkom. Inhu piċir għaliex anke x-xogħol tiegħi jlaqqagħni ma' diversi koppji li b'ħafna problemi. Sfortunatament.
Sfortunatament ir-raġel jaqbad triq, il-mara taqbad triq oħra. X'kien is-sigriet tagħkom? Li ma tantx niltaqgħu flimkien, George.
Hekk taħseb? Jien nara laqgħa fl-għaxija u inti tarani laqgħa filgħodu. Ħa ngħidlek.
Apparti ċ-ċajt. Imma vera ma tantx qatta' inqattgħu ħin matul il-ġurnata flimkien għax hu għandu eh, fejn imur, jiena jkolli fejn immur ukoll. U għandu s-sol u int għandek is-sol bħal kull koppja. Però, però il-paċenzja hija importanti ħafna. Mm. Ikun hemm tilwim, ikun hemm eh, għal ħares li jekk ma jkunx hemm naqgħa tilwim, ma jkunux jħobbu l-koppja għax inkella kulħadd jaqbad it-triq għal rasu, jien ma nagħtix kasek, int ma tagħtix kasi, u kulħadd jgħix ġo dar għalih u f'dinja tiegħu biss. Jiġifieri inti mhux billi tkun qed tgħix ġo l-istess dar, tista' tgħix ġo l-istess dar imma ma tkunx qed tgħix mal-persuna. Qed tifhem għax tħallih għal riħu u jħallik għal riħek u ma tkunx koppja, ikunu qegħdin jgħixu xorta separati. Aħna nitlewmu, allura la nitlewmu, għadna flimkien. Kumbinazzjoni.
Anke qabel ġejna ġġilidna, imma sakemm ġejna mbagħad erġajna rranġajna, ġifieri aħna hekk ngħixu.

Kien jiġġieled miegħi, pereżempju, jew ikollna argument. Tlett ijiem.
Jagħmel li tlett ijiem ma jkellimnix u jien, Ġorġ, aħjar, aħjar tibda tgħajjarni b'li għandi u b'li m'għandix minn filgħodu sa flaxija milli ma tkellimnix. Qed tara, Ġorġ, qed, qed, Iżżomm, jiġifieri.
Mela!
Int qed tara s-sabiħ ta',
Le, jien irrid noħroġ kollox, is-sabiħ u l-ikraħ. Oħroġ, oħroġ, oħroġ.
Jiġifieri, Kont iddum hekk tliet ijiem ma titkellimx? Ejju, ejju. U mhux kun taf kif inkun ġewwa, jiġifieri, ħanaqa, ħanaqa. Imma ngħid ħa nipprova nżomm.
Mela, jipprova.
Hi ħa ta' hi, u ta' kienet. Darba spiċċajt kont għadni żejreta. Ma ridtx ngħattih, għad fiex il-kutri jien ġibthom għad ma ridtx ngħattik. Kont għadni żgħira. Mela ġabet il-kontra Mela.
ta' ta' dota. U bat għalli mela nqalleb minn fuq is-sodda għaliex is-sodda jien għamilt.
U kellek tagħtih. Għattajtila, Kelli għattajtni, nagħtih.
għattajtni. Bat irranġajna. Waħda, waħda fost l-oħrajn. Isma', vers jogħġbok fid-dulli. Mhux bħala dehra.

U l-kalma, għax hu kalm u jien nervuża. L-ħares ma kienx kalm, għax jien nervuża, jien jitlagħli naqa' malajr. Qalbu tajba ħafna wkoll Joey, karitattiv ħafna, ġifieri, u dawk huma l-aktar li affarijiet li jogħġbu. U dejjem ħallini fil-libertà. Li hu mhux possessiv. Ma kien hemm xejra bejnietkom? Ftit fil-bidu nett, pereżempju affarijiet taż-żgħożija ta' vera żgħar, imma l-bqija le dejjem ħallieni libera. U inti ġaw? Jien f'Veronika xi nsib? L-ewwel nett li tieħu ħsiebha ħafna ħafna ħafna. Taf issajjar ħafna ħafna ħafna ħafna. Issa.
Issa.
Għax ħadt paċenzja bija fil-bidu. Tiġieġa pereżempju bil-plastik.
Taħseb kollox ħaddha.
Patata l-forn bil-pitrafi sar kollox aħmar.

Ġie l-ħanut tiegħi, qalli Joe, qalli m'għandkomx, qalli xi ħaġa, tispara? Hu qalli għax qisu hemm sparar tal-cowboys. Għadtlu sparar tal-cowboys jien. Għadtlu Veronika, għadtlu għax Veronika marret il-wied iż-żuliet. Mela mort ngħum. Tlaqt niġri bir-rota, għax għandi r-rota mela u nismu pum pa! Malli niftaħ pum pa! Nidħol ġew u nsib għamlet bolma fażola. U bdiet kull darba, kull darba pum!
Ixxuttat, il-fażola ġiet sewda u bdiet tispara minn ġol-borma mal-għatu. Le,
li nadifa, li mm. ħafna nadifa ħafna, l-ħwejjeġ il-tjom li notfaw din sfortunatament il-tjom li maħmuġin, ma dajemek. Le, karitattiva u kol bħalma għalet issa li anka tibki mixxejn, Anka tqaxxar naqa basal taqba tibki.
Le, ma kunu l-programm ikonna. Tibki mix-xejn. Titħassar il-kulħadd, tipprova tgħin ukoll l-istess bħalma hekk għandu jkunu, hekk għandu jkun. Xidejqek, xidejqek issa. Ddejjaqni pereżempju kien mur ngħidilha Isma', tgħidli fid-disgħa, fid-disgħa, immur tgħidli mhux fid-disgħa u nofs, qatt jien għadtlek fid-disgħa u nofs, bħal llum pereżempju. Qatt tgħidilha le fid-disgħa għadtli int u ajma fid-disgħa u nofs. Ara ma terġax tibda li għedtlek fid-disgħa. All right, ieqaf.
Ara ma terġax tibda. Ara, il-ġimgħa l-oħra ġa George. Mort.
Għad bil-mobile bil-message ta' Gorbin, kif nista' nikdeb? Ismagħha Ġorġ din.
Il-ġimgħa l-oħra mort, ġejt mix-xogħol, għadtilha tini niekol. Qaltli stenna ħames minuti oħra. Għadtilha m'inti f'ħames. Għadtilha sejjer niekol restorant. Qaltli iwa stenna ħames minuti. Għadtilha m'inti f'ħames minuti se tlesti l-ikel. Għad le ma nilħaq nlest il-makeup għatlu niġi miegħek ir-restorant. X'tagħmel ġo? X'tagħmel ġo? U inti fer?
X'inhu jien?
Sidejqek. F'ġew? Hmm. Issa sar nervuż, ta' issa qed jinbidel da, issa issa qed isir nara nervuż, irid jikkalma naqra hija. Ejja, dal-aħħar qed inħossni li qed insir daqsxejn nervuż, però naħseb problema li għaddej minna bħalissa.

Iħobb iħalli ħafna mbarazz. La imbarazz iva.
Iħobb jiġbor kollox Ġorġ, jekk jara di jrida, jekk jara di jrida, jekk jara dik irida, jekk jara dik irida. U jippajlja l-affarijiet fuq xulxin, il-ħanut fejn jaħdem fejn imur iqattasija, ma tafx fejnhom l-affarijiet. It-tifel jgħidli ma mort fejn il-baħħ. Imma inti ssib kollox imbagħad. Le jien nsib kollox.
Imma isma' di Ġorġ, ħabib tiegħi Kellu partit ta' kazetz.
Issa llum ġib il-kazetz. Mijiet, eh? Minn l-istorja tax-xandir. Għandi dawk id-drammi kollha li kienu jagħmlu fuq ir-rediffusion. Ta' żmien il-gwerra, ta' Spirru Ċafaj. Għandi kollox, kollox. Min għandu? Qas ix-xandir għax meta qattgħulhom xi ħaġa.

Jiġifieri mhux se toqgħod tmur tixtri. L-isfortuna taf x'inhi Ġorġ, sew qed tgħid, li nagħtu ħafna affarijiet u ma jiġi xejn lura. Hija dik id-dwejjaq, dik id-dwejjaq. Wa ħa ngħidlek, jiena għalija dak serq. Għax inti jekk sliftek, għalfejn m'għandek xi ġġib, għalfejn ma ġġib. U ġarrewni, ta' ġarrewni. U ma rridx noqgħod niġri warajk laqqas. Le, x'jiġifieri, inti qabel tiġri warajja biex nisilfek. Din qed ngħidilha, aħna u ġejn, Ma nafx kemm kelli sdiri u brieret u trieħi antikissimi.
Mort biex insib beretta li ha sibt. Għadtha li iva, tajthom lil xi ħadd. Dak xi ħadd qassam lill-atturi kollha u dawn l-atturi ħadd ma rritorna beretta u sidrija. Nittama li dil-persuna ħa tara Boscozzini u tġibhom blog.
Ma nafx kemm, ma nsomma. Ara, kollox, jien kollox niġbor, niġbor. Għandi l-għodda ta' mastru taxxa, illum għamiltha. Dik ġiet sabiħa.
Sabiħa. Qiegħda min irid jiġi jaraha qiegħda l-ħanut, antik, antikissima kienet ta' missieri u anke antikissima iżjed. Imma ġbartha kollha għax it-tfal, kienet ġol-kaxxi dil-għodda, qaluli, niġi nieqes jien, skipp, U kollox bil-magni kollox. Mhux ħajqogħdu jarfgħu it-tfal. Imma jien qed sa nfottihom issa. Ġbarta hekk ara. Ġbarta kollha boards. U ġiet sabiħa mmens. Xi darba hija Ġorġ. Imma li tara tiġbru. Forsi għax imdaħħal fil-park.

mill-antikissimi sa tal-aħħar krusifizzju. Jiġifieri dak ħatar miegh, mhux l-istorja, dik storja ta' xandir. Għan għamilu ż-żord u minn hawn insellmilhom il-waitserv. Il-waitserv tant kemm jintremgħu affarijiet li issa fetħu ħwienet. Ħal Far pereżempju.
Bi ftit flus u mbagħad il-flus imorru għall-karità. U tmur hemmhekk tibda tara affarijiet tibda tgħid. Ħabib tiegħi rota, rota tat-tfal jiġifieri kienet ten euros. Għalli dik ta' New Zealand ma ħatta minn hemmhekk. Għallu. Bdejt immur jinxina. U kważi jkunu ġodda, u kont baru. Jien per eżempju nfaddal ir-romanzi, tajt kemm ikun hemm. Għandu romanzi ġosta.
Veru. Għandu romanzi antikissimi.
Għandu darbejja ħatarom. Għandu dak ejja taqra. Antikissimi jett Arturo Demek u dawk. Ma sbieħ. Għandi librerija ksija. Proset.
Jien xma għandi ġorġ. Eh, Għaxet jajtu għammi milux. Biex nitlabom l komanti għoblok. Biex dak it-tip.
Bdejt għamil tlek statement qabel. L-axħar ġew ġew tal Zewġ professuri mill-Università. Mill-Università ġin għandi drammi antikissimi. U sabu għand sabu, ġiviri, tal-180 u xaħġa. Fuq mit sena, fuq mit sena, u ħadhom l-università biex jista jipreservawom u jżommuhom fl-arkivji. Kienem ta' 135 sena, ġiviri, tal-bidu. Biex ma jintilfux. Issa, stliftom l-om,
se jamlu, ħajtuni kopja l-istess, ġiviri. Mela. Għanda ħajtuni kopja.
Jien għalfej għandhom ma naqsamx dak li għandhom ħattijħor. Issa billi nħallijom emmek.

Dawk kienu, Ġorġ, jintrabtu meta meta jinbiegħ rumanz, dak li jixtri l-ewwel l-ewwel faxxikolu, ġifieri l-ewwel dak, jintrabat li jrid jiħodhom kollha. U kienu flus. Żewġ soldi.
Ma dak iż-żmien. Kienu għoljin għal dak iż-żmien. Eh, ma l-lum taf kemm jiswew. Imbagħad kien ikun l-isbieħ ta'. Illum jiswew ħafna ta'. Isma'.
Illum jiswew ħafna, dak iż-żmien, all right, jiġifieri taqra, però kienu jistennewhom ta' xi, qabel ma kien hawn xejn. Dan qegħdin ngħidu qabel ir-rediffusion, qabel kollox. Kien għandu rivisti, pereżempju bħax-Xewka, il-Ħmar. Kienu rivisti joħorġu dak iż-żmien u kienu fihom iċ-ċajt. Doktor Brombos.
Doktor Brombos, jiġifieri antikissimi, ta' antikissimi. U llum isibu ħafna flus dawk. Iġibu, ma ngħidx li għandi l-flus, għandi lilhom.

Ejja, il-karbu s-sej, il-ħadd. Nixtieq nibda mmur ta' kulħadd jgħid li xemm mhux ikun hemm mhux ikun. Nitama. Aħjar ma mmur xejn. Għax hekk kultant aħjar ma mmur xejn. Le, forsi titħajjar.
Għax joġobni. Le, forsi titħajjar tibda tarma. Le, għax nintaqgħu ħafna ma' Dr. Chris Barbara. Għax dak dilettant tal-arloġġi. L-antiki.
Ma l-alloġġi tal-idejn jew alloġġi alloġġi? Alloġġi kollox għandu jkun dak, imma għandu jkun li jaħlu mal-ħajt. Għandi, għandi, għandi minnu taw. Dilettant ħafna, nintaqgħu ħafna hemmhekk. Inkellmu l-Krist ngħidu d-dottore. Le, u tara kemm. Issib, isibu. Affarijiet tibda tgħid il-aħwa, u affarijiet jien naf issa mill-usrajt

Cash register kbira. Illum ma tantx għadek issibhom dawk il-dawk li kienu sbieħ ta' titfala tliet soldi doqlok id-diska li trid, titfala sixpence jew kien qabel. Għax ma fijiex numri fan, ma kienx fija numri. Għax is-self dik li jgħidu joħroġ jitħaq u jidħol. Jibki.
Hekk.
Ġew, ħammru ftit fuq id-drama. Għax rajnik X'inhu jgħidlek dan? Għaddej il-kummenti mura.
Għax qaluli ħawwat li tfuri tilqu. Jara, dak ħarab il-f'qalbi. Ismu l-ġub. Imma jekk ma nafx, għax qed jaqbdu miegħek ma nafx tad-diski ma cash register. U ma ħadd li ritratta xi kunu rijele, kunu ruwa anka l-telespettaturi. Ġew, Ħa mmorru fejn tidħol id-drama. Immorru. Dejjem narawk tferraħ in-nies, iddaħħak in-nies. Meta ġejt għamilt partijiet serji. Għamilt, iva.
Kif ikunu, kif jinżlu man-nies?
Ma tantx imorru tajjeb wisq, ħa ngħidlek, tgħaġġilha għadu, le tarġax tagħmilha dik il-parti ta' xi ma toqgħodlokx. Imma jien inħossni. Iħossni meta nagħmilha, għaliex ma għandix nagħmilha parti. Imma hija xi ħaġa li tħossok offiż, isma' jiena kapaċi ndaħħal ma kapaċi fis-serju wkoll. Ejja le, le, meta jgħiduli pereżempju ma xerqitlex dik tweġġagħni, dik inħossha daqsxejn. Però mbagħad ġieli kemm sporti kellek, all right ngħid, ejja pattal jur.
Parti li tiftakaru li għal qalbek. Parti li niftakar jien kważi minn tal-ewwel dramm ta' Lino Grech, Pasturi jiċċaqilqu. Dik kienet l-ewwel xi ħaġa, l-ewwel xogħol fuq it-televiżjoni, jiġifieri ilha ħafna issa. Għamiltha, għamilt Villa Sunset. Pasturi jiċċaqilqu kien il-kappillan ta' Raħal kienet play. Play telq ta' Raħal. Ħafna ħafna television kienet tajba ħafna. Ines Farrugia kienet oħtu. Ija. U hu kien imexxi Raħal. U rriduh fil-qosor, rriduh jiġbor il-flus biex ikollhom pasturi ġodda għal raħal tagħhom. U rriduhom jiċċaqalqu dal-pasturi. U rriduhom jiċċaqalqu u fil-fatt hu ġabar il-flus iva imma mbagħad nefaqhom fit-tfal bi bżonnijiet speċjali u tahom l-affarijiet bżonnjużi tagħhom. Tfal li ma kinux jistgħu ma kinux jiċċaqalqu ġo sodda U bil-flus li ra. U l-iskrazz li. Dawn iċċaqlqu hekk, dak hu s-suġġett. Dak kien is-suġġett. Ma sabiħa.
Ara jiena li niftakar sew, jien ma xorta kont nidħak, Villa Sunset. Villa Sunset. U ċ-ċaqufa. Imma xorta kien ikun hemm mumenti fejn iddaħħakni. Ah, żgur fiċ-ċaqufa min jaf x'għamilt. Villa Sunset kien ċiniku ħafna dak, kellu parti ta' vera semi. kien imħarbat, imħawwad. Xorta jdaħħek. Imħawwad u jħawwad u kien. Fl-istess ħin kienet seri għax kien jagħmel affarijiet u jiddejjen il-flus u kien igerfex fi fommu jisraqla biex taraq l-ommu. Kien jiġi l-banju qari, l-banju Mario Ellul, Alla jaħfirlu. Darbiet il-ħabs, morna nagħmlu x-shows hemm. Dulli, hawn il-banjo, hawn il-banjo, għax il-banjo, il-banjo kont sellifni l-flus u ma tajthomlux u kull darba jiġi għalija. U l-ħabsin hemmhekk bdew jgħajru, hawn il-banjo dulli. Dik naħseb waħda mill-esperjenzi sbieħ li tidħol il-ħabs. Aw il-ħabs. Le l-ħabs morna ħafna drabi jiena u Joe. Ħa ngħidlek, Issa hemm ħafna barranin ma tantx ikunu jafu Kullda, però. Meta konna mmorru aħna.
Għamilna ħabta, għamilna ħabta. Morna jiena u Veronika u Mary Spiteri niftakar. U l-għajat li għajtu daw. Vera. Stħajjiltni Johnny Cash. Dolli, dolli, dolli. Kien hemm il-qassis u s-sor u kulħadd kien il-laħos se jagħmlu l-ek Niftakar, hemm diviżjoni, ma noqgħodx insemmi, u ħareġ Charlie Take, kien ma. Kien żmien il-Milied għax fi żmien il-Milied kienu jagħmlu Lost It Entertainment. U l-għannej.
Tony Camilleri. U Tony Camilleri. U ħarġu minn dik sezzjoni, sezzjoni qalli sa ddaħħakhom dulli qalli aqta' kemm se jidhku. U daqshekk jiena twerwirt. Dħalt

U joffendu ruħhom għax da trid toqgħod attent ha. Eh mhux hekk. Trid toqgħod attent ma' dan. Jien niftakar konna għamilna dramm fuq id-drogi ġol-ħabs u f'mument minnhom xi ħadd mill-atturi ta' parti jkun miet b'overdose. U hemmhekk tara l-karattri ta' dawn In-nies kollha jibku. Ejja, ejja, ejja.
M'hemmx irġiel u nisa. Aw. Jien kelli esperjenza wkoll, għamilt xi tliet ġimgħat jien ġejja u sejra rehearsals hemmhekk ma' Father Franco niftakar konna għamilna rehabilitation in society għal Rise. U mbagħad konna għamilniha dan id-dramm kien miktub minn Silvio Catania, kitbu hu stess u kienu ħadu sehem l-inmates. Imma mbagħad kien hemm bżonn ta' tliet nisa, konna jiena u Marta, quattro mani, u kien hemm tifla. L-inmates ma, in-nisa ma riduhomx mill-inmates nisa biex ma jidħaltux mal-inmates l-irġiel. Allura n-nisa ħaduhom minn barra. U kien ċempilli Father Franco qalli Ver tiġi? Għedtlu mela ma niġix. U kienet esperjenza vera sabiħa għax kif qed tgħid inti meta mbagħad Tiġi biex titlaqhom? Jaħasha saru jħobbuni u wieħed minnhom niftakar ġie jiġri Ġorġ u tani karta f'idejja. U għafashieli hekk b'idejja żammieli hekk. U jien għedt, x'tani da? U ħriġt u sibt dil-karta f'idi u ftaħtha. Kienet nota qasira. Sempliċiment kien qalli grazzi talli erġajt tajtni l-fiduċja fija nnifsi. U dik nogħża Din il-karta għadha għandi ta' dal-ħabsi u kont ngħidlu, kont ngħidlu, ara ma nerġax niġi hawn xi darba ma' Joe u nerġa' nsibek hawn lilek. Kont ngħidlu agħmel ħiltek hawn kien jgħidli le ver il-lezzjoni ħadtha qalli m'intix ħa terġa' tarani hawn. Le għax aħna Dik li jsibuna barra George. U qed nieħu pjaċir li qed nitkellmu għaliex aħna jekk ma tkunx dħalt esperjenzajt aħna dħalna nagħmlu entertainment eċċetera Min-naħa ta' barra qisna taf kif, in-nisa ħarsu lejn dawk li hemm hemm ġewwa. B'lenti differenti. B'lenti differenti, xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma meta tmiss magħhom. Huma nies. Fil-bidu semmejna qalbna tajba, eċċetera. Is-sabiħ ġieli nkunu għaddejjin hawn Veronika u jiġu xi ġuvni. Ejja, vera, vera. Għadli ma għraftnix. Eħku.
Għadli, fejn, għadli kont dak meta kontu ġejtu. Għalli biex nirringrazzjakom ta' dak il-kemm mela, darba mela.
ġejtu.
Mhux wieħed ta' mhux wieħed. Biss ħanejt, jien kelli ħsibijiet meta qabel ma dħalt nagħmel din l-esperjenza hemm kont ngħid dawn li jieħdu drogi daw messhom jafu li ħżiena u ma nitħassarhomx għax kont ngħid anke sigaret jafu li hu ħażin mela ma messhomx messew ma' droga però Meta tidħol hemm u tagħmilha ma' dawn il-vittmi ta' drogi, meta tibda tisma' l-istejjer tagħhom. Mela. Meta tibda kien hemm wieħed Ġordi biss ħanejd l-istorja U nieqaf hawn. Qegħdin nilmlu r-rehearsal u f'daqqa waħda dar-raġel jinżel jibki fejn saqajja. Biki, qatt ta' tarbija, eh! U jien bdejt ngħidlu qum minn hemm, qum minn hemm, qalli ver, qalli din għalija qed jgħid, din l-istorja tiegħi, din l-istorja tiegħi. Dak kien raġel, kellu problemi bil-familja, insomma sseparaw, il-konflitti jdaħħlu t-tfal u affarijiet normali li jsiru llum joqogħdu jdaħħlu t-tfal bil-pikwe. Flok għamilha ma' forsi kellu ħbieb li għenuh biex ma jieħux droga, bdew ituh id-drogi biex itaffi, biex itaffi, kellu l-flus biex jixtri Ġorġ. Xtara ammont u inqabad. u daħħluh il-ħabs. Jiġifieri miskin hu skonta kellu sentenza kbira, kienet sentenza twila ħafna. Jiġifieri hu bata ħafna. Minn hawn insellmulhom għaliex jista' jkun ikunu jistgħu mill-qalb. Hawn ma nistgħux nitfgħu lil kulħadd f'qoffa waħda. Eżatt dik hi, proset ġo. Il-dik tiegħu. Proset ġo, dik hi.
Ver, jekk imorru għalik, l-isbaħ parti, l-iktar parti għal qalbek, Ma nafx kieku jkolli nażel jien tiegħek naħseb nażel iċ-ċaqqufa. Ċaqqufa, Karla kienet parti li ħadet li saħħa. Jiena li għalija għamil żewġ partijiet f'karattru wieħed għaliex fil-bidu rajna lil Karla b'mod aggressiv. Imma mbagħad inti bda tara l-istorja tagħha meta kienet żgħira. Dak u fih talima. Fih talima kbira. Li aħna m'għandniex bħalma din ngħidu issa, m'għandniex niġġudikaw il-persuna Billi naraw ara semtu fija. Eżatt, eżatt.
Karla batiet. Ekku.
Karla batiet ħafna, dik għaddiet minn tfulija li tellgħet għall-mara li kienet imbagħad għax kellha tfulija vera iebsa ħafna li telquha l-ġenituri biss biss ukoll biżżejjed hi biex tieħu ħsieb oħtha handicapped u. Waħedha, jiġifieri kellha kellha x'taqdef. Apparti Karla, Karla li eżatt, kombinazzjoni konna qegħdin nitkellmu fuqha jiena u Joe ukoll. Ħafna baqgħu jiġifieri fil-fatt ħafna min-nies jiftakruni ara kemm għamilt xogħol imma Karla. Naħseb baqa' timbru.
Baqgħet timbru, timbru għax ħriġt ukoll karattru li ma tantx rawni bih in-nies għax jien kienu jafuni bħala Indaħku indaħku f'barbecue u kelli ħafna kummedji li għamilna Catholic Institute u hekk. Allura dak is-serju jien kont inħobbu s-serju għax jien anke il-palk ma' Patri Ġwann Abela Alla jaħfirlu kien tani l-paroli wkoll ta' Santa Chiara. Hija parti li baqgħet ġo fija. Dik l-istorja baqgħet ġo fija, ġifieri jkun hemm eħe karattri li inti tagħmilhom imma jibqgħu ġo fik. U dik waħda minnhom Karla u Santa Kjara, dawk ma ninsihom qatt. U anke Linda, meta għamiltha Kevin Drake, Kristu fil-Karrejja, dik kienet ukoll parti li tatni sodisfazzjon. Jekk immorru television, għaliex m'għamiltux drammi biss, imma naħseb l-iktar programm li baqa' msemmi U jibqa' msemmi huwa barbecue. U burdati.
U burdati ma' żewġ sammit. Burdati, l-ewwel burdati.
L-ewwel burdati mbagħad barbecue. Barbecue. Imma kienu żewġ programmi li fis-sajf. Kulħadd ifittixhom.
Ifittixhom u Malta minn dawk li Malta tieqaf. Iva. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek di, darba jiena u Alfred konna Birżebbuġa. morna u Veronika naħseb, u għaddejjin u qabad il-programm għax kellu rekordjat, recording jew u għaddejjin jiena u Alfred minn Bay Street għaw tal-bajja u hemmhekk kienu għadu joqogħdu ħafna nies u kulħadd bis-siġġijiet barra, bit-television ġol-intrata u kulħadd qed jara dalma doffi ta' burdati u jiena u Fredu għadejn minn magħhom u nagħmlu nittawlu ftit u dawk darba minnhom wieħed kien sejjer hekk u jagħti, kemm tixbħuhom, kemm tixbħuhom. Ma ma baħsarx li ħajsib sib lilna u għaddej minn fuq it-television. Kemm kien faċli jew diffiċli dawk iż-żminijiet li ttella' xi ħaġa bħal burdati Ara, kienet diffiċli min-naħa ta' recordings għax aħna konna naħdmu litteralment b'xejn. Kellna camera persons, il-one kienu għadhom jaħasab bdew tfal, lanqas jafu x'inhi drama. Għad baqa' minnhom. Andre, Andre, dak x'kien jismu? Andrew, Andrew, qed naqra fih tifel. Dak meta għednilu ħa nagħmlu drama, qalli drama, qal jien qatt ma ffilmjajt drama, ta'. Jiġifieri dak aħna bdejnieh, miskinin. Kienu tfal. Natalie Sultana kienet tgħinna. Natalie Sultana kienet tgħinna biex tagħmlilna l-bookings u hekk. Imbagħad kienet pereżempju tiġi bħal elezzjoni, tkun ġejja l-elezzjoni aħna rridu nibdew pereżempju kif jispiċċa Ġunju, fil-bidu l-ewwel ġimgħa ta' Lulju, għaddejja kampanja ta' elezzjoni u ma tistax ittieni camera persons. Kif ħa niffilmjaw? Kif? Meta? Ġew? Ħa nibdew? Darba kien weġġagħli t-tifel, l-ewwel filming li kelli. Kien kienu mumenti diffiċli, ma kienx faċli, ma kienx faċli. Ma kellniex biex. Produzzjoni qatt ma tkun faċli Ġorġ. Dak iż-żmien. La dak iż-żmien u qas issa. Biex tagħmel programm l-ewwel nett kont naħdem sena sħiħa biex inġib ir-reklami. Jien kont nixtri l-airtime, kont irrid inħallas ir-reklami, kull min kien jieħu sehem miegħi kont ngħidlu nista' ntik dawn l-ammont ta' flus. Dejjem ħallasthom. Dan qed nitkellmu għall-barbecue.
Għall-barbecue. Għall-barbecue.
Jiġifieri dejjem tkun diffiċli. Meta tagħmel xi ħaġa kont naħseb minn sena għall-oħra. biex nagħmlu. Imma li tara pereżempju llum jien naf aħna ntellgħu kalamita. Għandek erba' ħaddiema l-uffizzju, hemm jiena bħala part-time, u mbagħad hemm intom bħala preżentaturi, taf kif, jiġifieri tim. Imma dan kien jitla' programm li għamel dak is-suċċess kollu. Jiena u Joey biss.
Jiena u Joey u Alfred Bordati.
Insomma, Alfred iktar jippreżenta. Aħna konna nagħmlulu ħafna xogħol l-Alfred. Nimmaġina. L-isketches u nġibu l-ħwejjeġ, nġibu l-props, nġibu l-atturi. U t-telespettaturi x'kien u l-ittri li konna nirċievu. Xkejjer.
Xkejjer. Hekk ara, darba minnhom ftaħnihom Xkejjer, xkejjer. Bdejt ta' dak il-karozz u bdejt nidħol nistaħbi għal ġofju. Mens. Darba kont se noqtlu jien il-Fredu. Aha.
Mela, bil.
Sajdilna.
Bil-ruġjata, kellna reklam partikolari. Għalli ver, hi, għalli inti, għalli l-axar darba, għalli gerger ta' għalli tal-reklam. Għatlu għala, għalli għax ma' għamiltux naqaskur. Qalli ġider ċar ħafna tal-orinġ. Għedtlu oħda, jgħid għedtlu issa nagħmlulek laqgħa skur. U għedt ħieda ma jridx u niftaħ il-kuċċarini u nħawwad u jibqa' ċar. Sakemm għamiltlu daqshekk bolek trab, iktar minn nofs it-tazza trab. U qisu one inch ilma biss u da ġie orinġ sabiħ hekk. Il-kulur. Għedtlu ħafr, għedt jien. Jien fejn naf li U dak għal dan huwa il-ruġġiqat li xarba li għandkom tixorbu dan is-sajf u jsemmi d-ditti ħalli ma noqgħodx insemmi, insomma, għal xarba bnina tal-larinġ li għandha tkun ixorb insomma, Ħalliha għal Fredu. U f'dan fl-aħħar, x'ħabel għadha minnha. O kif ħabelha. Buum! B'esma kollu. Qalli x'għamiltli hawn? Għadtu mhux inti ridtu skur. U hi kont qtiltu. Isma' din tax-xorb irridu noqogħdu naqal bott minnek, jiġifieri.
Anzi. Kienet qatlet lil Alfred, kienet qatlet it-tifel. It-tifel. Mill-Marija.
Tal-istorja tat-tiner. Tat-tiner. Gravi kienet. ta' tiner dik.
Irrokontajnija meta kont edha hawnhekk. Isma' ejja nerġgħu mmorru lejn id-dar. Morru.
Tajjeb.
Eħe, dawk li xtaqu jaraw forsi tilfuħ l-episodju meta kien hawn Veronika jew meta kien hawn id-Dulli, tistgħu tmorru fuq il-Facebook tagħna Kalamita, tistgħu tmorru fuq YouTube, il-Buskottin, u hemmhekk issibu l-episodji kollha li aħna għamilna, u Spotify. Titniżel ix-xoffa Spotify. Spotify. Isma' ħamorru d-dar, għandkom żewġ tfal, min iżomm id-disciplina jew min kien għax illum miżżewġin għandhom it-tfal tagħhom. Jiena Joey ma rabbix tfal. Grazzi ta'.
Joey kemm għamilhom biss. Jiena ħdimt għalihom. Jiena ħdimt għalihom. Joey kellu ħafna xogħol dak iż-żmien. Joey kien ma strudaxxa minn dawk li jitlaq filgħodu jiġi fit-tmienja. id-dar. Ma setax jagħmel Id-disciplina kienet fidej. Kollox fidejja.
U bat jiġiju.
It-trobbija, il-budget tad-dar, kollox fidejja jien Ġorġ kien. Imma kien dak it-tip li inti żżomm id-disciplina isma' llejla ma tarax television u mbagħad jiġi Joe u jixgħalulhom. Isma' jiena aħna ma tantx kellna tfal li tawni keded kbar, jiġifieri għalkemm kienu subien, Però jiena kont kważi mqarrba daqshom, George, żgħar. Għax jien kont naqbadhom. Dik tifel ieħor kienet.
Jien kont qisni tifel, vera, tant darba t-tiegħek qaltli, meta kelli l-ewwel baby, qaltli ver, tajt xagħri niftakar qasir kont ġejt kera, qaltli taf x'ġejt qisek, qaltli qisek tifel trabbi tifel u jien kont imnaqqa mħawda mgerfxa. U l-ewwel darba li ħriġtu bil-pram bdejt nistħi noħroġ bil-pram. Fis-serjetà?
Ma nafx, ma ħassejtnix sew komda u din il-pram tawni pram kbira, Ġorġ. Kif ħriġtha barra sibt ġebla dal-baby qabeż hekk ġo fija. U għadt u ħarist lura biex ara għax qegħdin jarawni n-nies.
Le Veronika tidħku. Le, jiena kont ġieli nagħmel agħar minnhom. Għax, all right, rabbiethom hi, imma jiena Kif qed tgħid, kont immur għax-xogħol mill-ewwel, ġifieri ma mm. li nqum meta tkun għal rasek qed taħdem. Wasal mor daqsxejn f'nofsinhar, ġil f'nofsinhar. Kont l-iskola.
Eh? Kun l-iskola, nerġa' nitlaq malajr għax-xogħol, malli nas xi sitta dak, nerġa' mmur nifħasel għar-rehearsals. Huwa għall-plays, jiġifieri. U mbagħad taf x'kienu jagħmlu mat-tfal li jaħsel kont nieħodhom il-mużew u l-kbir kont intih il-flus, kont ngħidlu issa erkeb tal-linja u ejja Catholic Institute. Kien għadu żejjed taqqas il-griżba m'għamel, imma dak iż-żmien ma kienx hawn karozzi. Il-karozza tieqaf eżatt mal-bankina, kont ngħidlu kemm titla' u jien il-kbir dejjem kien indipendenti. Iż-żgħir kont noħodu miegħi wkoll.

Kien għadu żgħir. Imma qatt ma sforzajthom jiena. Dak iktar ħabba Lino Grech, ta' kien jieħu sehem. Għax Lino Grech kien jgħallmu Saint Michael's, l-iskola, u kien jgħidli, joqgħod jgħidli li intom tirrexxtaw. Mela qed insemmu ż-żgħir u ta' Lino Grech. Darba ġie qiegħed id-dar Lino Grech u da qal lit-tifel, daħal Steve.

Mela mbagħad daħal wegħdin li daħal wegħdin ngħaddu xi rehearsal hekk. Le, ġie jgħidlek ħabba dik ta' li semmejna qabel kombinazzjoni. Ta' Villasa, le, ta' l-mara. Pasturi ċaqalqu, kien ġie jkellmek fuqha. L-għara kemm ilha. Kien ġie jkellmek fuqha. U dik peress li qallu idħol 'il ġewwa qallu għax hawnhekk tiegħi, dak intefa' bil-qiegħda Lino u qegħdin nitkellmu, dak fetaħ il-sabbott tal-piżelli jew ta' dak. Mela kien mimli boċċi.
Mimli dak ta'.
Bum ġo rasu, ġo rasu. U tajjelu ġo rasu. Tela' minn wara s-siġġu u tajjelu ġo rasu għax għajt. Alla hawnhekk tiegħi.
Alla hawnhekk tiegħi. Mela, baqa' sakemm battijielu. Imma jien mat-tfal kont, jien ninżel kont għal-livell tagħhom George, kont noħodhom jgħumu l-baħar, kont noħodhom ġo l-għelieqi. U mbagħad kont immur id-dar kont ngħidilhom issa għamlu min irid jagħmel il-homework min ma jridx joqgħod, jien ma kontx noqgħod nifritthom ta', kont ngħidilhom dak xogħolkom kif tridu għamluh il-konsegwenzi intom se tbatuhom, jekk it-teacher ħa tagħmel għalikom jew hekk, intom tafu, qatt ma sfurzajthom it-tfal. Kurżità, hemm xi ħaġa li m'għamiltuhiex mat-tfal imma issa tagħmluha man-neputijiet?
Dak, ara.
Nfisset, u rrid ingawdi mill-ħolqien kollu nsaqsi għalihom. Għax jiena l-ewwel nett kelli żewġ subien. U xtaqt tifla. Saldu tlieta. Għal ġabu li ħamsa. Is-subin ġabu n-nisa tagħhom. U tliet ibniet għandi ħamsa. U Veronika l ħax tkun magħhom il-kollha biex tajt kelma, x'ma jċidu ilikx.
X'tagħmel tulli li ma kontx tagħmel mat-tfal?

Mux iġi għax ma t-tijiex. Eh, bħala saħ. Ma nkalla ma jiklu, xo ekku ma jimma nkun xirrit imur kontra l-kelma tom. Oh, eh. jien imur. Ma dak imur.
Imur.
Nixkana, eh, mux imur. Nixkanawni. Sira għajra u l-program illum tiksef kollu. Ma għadolom.
Kixfu tibżax għax mbatt tfal innoċenti jtejt. Mela, mela.
Nannu xtra li ċab. Secret, da zammajtu secret.
Veronika, jem saħħaġa. L, Jiena nipprova li kif rabbejt it-tfal, inrabbi lilhom ukoll, George, għaliex inti t-tfal titħobbhom billi tkun daqsxejn iebsa magħhom ukoll. Jiena nurihom illi fil-ħajja trid toqgħod sew ħalli ssib is-sew. U trid tagħmel is-sagrifiċċji ukoll. Jiġifieri ma tistax ittihom kollox, le. Għax inkella ma tkunx qiegħda tħobbhom. Jiena nħobb inżommilhom daqsxejn, kemm nista', iva, inżommilhom ukoll. Anke mobile pereżempju, il-ħin, ngħidilha għandek nofs siegħa bil-mobile, inkella ħa nieklu issa, neħħih il-mobile. U mbagħad nerġgħu nilagħbu jew immorru naraw film flimkien. Imma trid trid ittihom daqsxejn direzzjoni inkella joħduk. Di tal-mobile imma ħadet wisq ta' kulħadd. Kulħadd bil-mobile. M'għandniex konna restaurant għadha dik. Erbat itfal. Erba' erba' subien qegħdin quddiemu u ommu u missier. Mhux saħħa tfal kollha sejrin hekk. Mela se. Anke ommu ommu missierhom sejjer hekk kulħadd. Aqtagħ int età, aqtagħ età għax mindu għandek dak il-mobile, il-ħin kollu wiċċek l-isfel ħdejh ta! Eh, għanina għandi wieħed ukoll, ħa. Eh, tiegħu ħallih fil-but tiegħek fuq il-mejda. Eh. Qed tara fil-but. Il-ħin kollu dak dak ukoll sar hekk tara ma tqgħodx tgħid għan-nies ta' int. Imma jien noqgħod nfittex il-mużika. Le, ma sorta tkun qed bil-mobile. Oh, mela xorta, xorta, xorta.
Le ġi edikt ukoll. Ija, l-wans li taqbdu eħe. Ġifieri jieħdok, eh, jekk ma tkunx mhm. anka jiena tajna Għandi logħba fuq u saqsi 'l dan, nara t-television u nilgħu. Iddispjaċini nħabba fih. Eeh, għidli dil-logħba, għid.
Il-ħin kollu. It-tifel ħa jċempel lis-setqa, hi. Għidli dil-logħba. U f'nofs il-lejl, iva ngħidilha bħalissa, tara, tara l-films u tilgħab. Imma sa, ejwa, dik il-logħba ġennitni. Eh, anka nkunu kalamita waqt li għaddejn ir-riklami. Ma nistax għalija dik. Le, wissa tħallna aħna bil-kamra persons b'kollox, ninġabru fuq il-mejda magħha, kulħadd jilgħab. Imma dik logħba lanqas ħaddem naqa' moħħok. Jiddispjaċini. Tagħmel il-kliem.
Jiddispjaċini għax minħabba fih qed nitlaq il-ktieb.
Anka jien.
Qed nitilqu l-ktieb. Dik u.
Li bih illum. Tidħol f'app, tara tara film, tara kont.
Jieħdok, ta' jiġri jekk ma jkollokx kontroll jieħdok, għax qegħdin ngħidu fuq dak. Le, naħseb li ħadna.
Ħadna. Dik il-kelma, xi noqogħdu ngħidu fuq it-tfal? Il-ktieb sabiħ.
Il-ktieb sabiħ ħafna. Il-kitba. Għax hekk inti jien naf qed tqalleb fih biex tfittex il-mużika, inti tqalleb fih biex tfittex ir-riċetti. Jien qed inqalleb fih biex insib il-films, ta' sekk. U ktieb naf fejn wasalt, ħankompli hemmhekk. Le.
Ġifieri qegħdin ngħid U ta' tmur biex tfittex xi ħaġa u ssib oħra, ġifieri u tinsa. Imma kultant tara kif jieħdok il-kliem Ġorġ, noqogħdu ngħidu għax it-tfal u għax hekk, ma narawx aħna x'qegħdin nagħmlu. U t-tfal jaraw, jitgħallmu dak li jaraw. Jekk jaraw lil ommijiethom u n-nanniet tagħhom fuq il-mowbajls, x'jżid x'jagħmlu? Bħalma jaraw, jagħmlu. Jiġifieri noqogħdu nwaħħlu għax it-tfal u għax hekk u għax dak u għax l-ieħor, u aħna x'qegħdin nagħmlu aħna? Aħna, mhux l-istess? Imma, Veer, ma rridx indaħħlek f'kontroversja, imma ma taħsibx li ħafna hekk mill-ommijiet u missirijiet li llum għadhom żgħar. Tajjeb, li t-tifel, it-tifla tajnih il-mobile jisma' ħaħi, oqgħod kwiet. Imma llum Ġorġ anke l-iskola, llum għandhom anke t-tablets l-iskola, llum di ma tistax isek ma qiegħda fil-parti mill-kultura u mit-tagħlim tagħhom it-teknoloġija. Llum ma jilgħabux bil-pupi. It-tfal illum għadekx tarhom jilgħabu. Hemm is-sabiħ tagħha u hemm l-ikrah għax jiena nara li t-tfal tal-lum m'għadhomx jafu jagħmlu konverżazzjoni, speċjalment ikunu teenagers, illum jitfgħulek dawn l-ispe anke l-hate speech qed jikber fuq il fuq il-media għax inti ma tarax lil dak il-bniedem tibgħatlu messaġġ ta' ta' kattiverja għaliex? Għaliex inti forsi wiċċi b'wiċċ lilek, ma ngħidlekx kemm inti ikrah George jew għandek ponta f'wiċċek qiegħda ddej, imma imma fuq il-mobile naqbad nibgħatlek messaġġ u nweġġek. Jiġifieri, Kemm kienu sbieħ eh, il-bubun u ż-żibed George? eh, jiġifieri, Ġo sqaq. Niftakarhom jien.
irid ikun hemm kontroll, imma qed joħodna kif għedt inti tajjeb George, illi It-teknoloġija vera qiegħda teħodna, ġifieri. Ħaditna. Ħaditna. Ħaditna.
Ħaditna. Mill-kbir saż-żgħir illum. Min-nannu sat-tfal, eżatt. Illum, illum kulħadd, le niftakar żmien fejn il-gargur aħna l-aħħar żgħir. Nilagħbu ħarba. Ħarba, ningħaqdu gruppi. Biċ-ċrieki, bil-iskejts għaddejjin. U nilagħbu ż-żibeġ. Ma kien, x'ħa tagħmel? Ħa treġġa' ż-żmien lura? Illum fejn trid tilgħab barra? Jien kont nagħmel l-iskejt. Fil-karozzi? Fejn, fejn, Ġorġ? Jien kont nagħmel l-iskejt sejjied, kont inbiegħhom b'tmintax-il bjagħel wieħed, Ġorġ. U konna npittrhomlhom ta' Ricky Nelson, pereżempju, ta' dawk iż-żmien.
Mela, aħna wasalna lejn it-tmiem tal-programm tagħna, imma qabel nagħlaq hekk, mhux se nagħmel il-mistoqsija li kien jagħmilha Alfred, għax probabbli għamilhielkom, le? Temmnux f'ħajja oħra?

Nemmen, għal ħares qegħdin ngħixu għal dal-ftit żmien biss għax la Jiġifieri temmen inti għandek ommok u missierek tliftu ftit. Mhux ħa nemmen li ħa nerġa' nara l-ommi u l-missieri ta'. Ma temminx. Le, le, dik le, le, le.
Imma bħala spirtu, bħala enerġija ġo fija, ikun hemm xi ħaġa inti tiftakar meta kont baby ġu f'ommok buq, ma tiftakarx. Imma issa twilid u qed tgħix dil-ħajja. Jiena nemmen li l-ispirtu tagħna, l-enerġija se tibqa' għaddejja. Imur saħat ieħor, imma tagħmel nerġgħu. Ma nafx, ma nafx issa rrid immut u nara. Imma ma nemmix li ħadd imma mhux ħan intaqgħu le ma' nies l-oħra le. Jien ix-xewqa tiegħi li niltaqgħu. Jiena wkoll nixtieq. Li nerġa' nara l-ommi u l-missier u nara l-ħbieb tiegħi li sfortunatament kollha telqu hawn ħafna li telqu. Hawn għandek il-problemi l-lejla. Ija. Ma Veronika daw ifar, ħajja terġa' ġifier ma tixtieqx terġa' tintaqa' ma' Veronika fil-ħajja oħra. U le mbagħad jibda naqra hu. Għax insejtu, ma qed ngħidlek il dawk li bgħadhom xmana, nixtieq ma dawk, Skont fejn tmur imbagħad. U l-kulħadd tal-ġenna. Kulħadd tal-ġenna.
Kulħadd tal-ġenna. Hekk jgħidu Ġorġ. Jien għalija kulħadd tal-ġenna. Trid verament tkun aħdar bħalma għandna sfortunatament lil daw tal. Le, le, le, le, daw li għodin joħolqu l-gwerer, mhux. Dawk, dawk verament. Dawk ma nafx kif jorqdu.
Dawk verament nies ħodor jien għalija. Mhux dawk biss, anke li inti qed tgħix fil-paċi tad-dar tiegħek. U ma jħallukx. U ma jħallukx, irċevejt ittra anonima. Aw ejja, dawk ejwa, dawk ħaqqhom mhux l-ikbar infern ħaqqhom.

Il-koppja ideali. Mhux hekk. Tajtu ħafna pariri l dawk li forsi għadhom ħajżewġu, ħajxu fil-żwieġ. Iż-żwieġ sabiħ ħafna. Ibżgħu għal xulxin, dik li ngħidilkom jien. Ibżgħu għal xulxin. Għax iż-żwieġ sabiħ. Mhux kaxxa magħluqa.
Familja sabiħa.
Ma kienx kaxxa magħluqa.
Inti hemm bex kienet għax ittawaltilha naqra qabel. Bħal meta hemm dik il-logħba joqgħod jolli